Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa habar pian? Kula mamarina wan dangsanak barataan. Mudah-mudahan sehat wal afiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kamana kita balalah hari ini? Pak Kacil didin hari ini handak balalah mambawa pian. bamamakan. Nah, bamamakan ka mana kita? Kita marasai makan soto. Nah, makan soto kita hari ini bajanguk kula judulnya. Nah, marasai makan soto banjar. Nah, soto banjar di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Nah, di muka mu, di muka ulun ni ada plat kaha lah tira. Murang kalteng nang ini ngarannya nah. Jauh banar motor ini ni dari Palangkaraya ke Jakarta ni nah. Nah, apa ni mobilnya nih. Nah, BRV. Nah, BRV. Ah, dari Palangkaraya. Ah, urang Kalimantan jua sakalinya sidin ni. Nang kaya biasa jua tolong dukungannya lah bubuhan pian barataan. Di subscribe, like, comment, and share video-video ulun lah. Tarima kasih mama Rina dangsanak barataan. Ngaran warungnya ini laris manis nah ampunnya ni urang banjar tepatnya di teluk dalam di wildan. Nah, kabujuran sidin ini ading kelas ulun smp bahari. Nah, di smp Anggrek Banjarmasin. Nah, siapa nang lulusan smp Anggrek komen di bawah lah. Nah, ini dangsanak kita di Jakarta baisi warung soto Banjar. Nah nang kaya ini pang jalannya di sini sasak banar padahal jaraknya ni kada jauh ada ibarat di banjar itu mulai bundaran kaya tangih sampai ka pa anam aja um di sini dua puluh menit labih nah balum sampai jua lagi padahal parut karoncongan um handak marasai soto banjar atau nasi kuning di situ kena nah um mudah-mudahan lakas sampai nah. Alhamdulillah akhirnya sampai jua nah, nah di parkiran sudah sampai nah tarasai jua kita nah soto banjar atau nasi kuning di sini.

Soto Banjar laris manis.
Nah. Apa nang ada lagi? Nasi kuningnya, ah, sosotonya habis. Nah, nasi kuning aja lagi. Iwak apa nasi kuningnya? Ayam hintalu.
Hintalu apa?
Hintalu itu.
Nah, nasi kuningnya sudah. Paparan lah. Eh. Nah.
Nasi kuningnya bu ay.

habis tangah hari lebih pang datang ka sini sudah jadi sisa nasi kuning aja nah nasi kuning ni gin iwak hintalu aja lagi lawan ayam um haruan nya kadada jua tapi um rasanya nyaman banar jua um kada kalah lawan nang ada di banjar nasi kuning nya. rasanya ne gasan ubat dandaman jar urang tu nah mamarina dangsanak kula nang lawas kada bulik ka banua datang aja ka sini insyaallah nasi kuning soto nya kada kalah lawan ada di banjar udah kita. Sudah berapa lawas jar? Uh, bejualannya ulun sudah lima tahun. Nggih.
Apa aja yang ada di sini nih selain sotonya apa, apa aja? Kalau hari Sabtu Minggu tuh ada nasi kuning, ada mie bancir juga. Uh, biasanya ada bistik tapi ini lagi kada mau olah bistik ulun. Sabtu Minggu selain, pasti ada nasi kuning. Selain soto lawan nasi sop ada itu tadi lah. Nggih, nasi kuning.
Oh, lawan mie bancir. Wadai, wadai, wadai, wadai lagi kededa.
Nggih.

Nah itu tadi ampunnya lah. Nah sidin ini jua alumni sma empat Tuluk Tiram Banjarmasin. Nah kalo ada nang pinandu lawan sidin komen di bawah lah. Nah dangsa anak kita owner depot soto banjar laris manis yang ada di Jakarta Selatan. Nah nang ada di Jakarta dan sekitarnya nah dielangi sidin.

Pokoknya kada rugi pian makan di sini. Soto, nasi kuning, mi bancirnya nyaman-nyaman. Nang ampunnya jua bungas. Naaah. Nah, sampai di sini dulu lah kita belalah. Nah, mudah-mudahan kita sehatan aja berataan. Nang lagi garing mudah-mudahan lakas sembuh.

pembangunan ka pian? Iya kah, ulun smp anggrek dulu. Angkatan tahun berapa? Ulun smp, sma nya ulun lulusan sembilan sembilan. Sembilan berarti adik kelas gua. Nggih. Berarti waktu masih Pak Ali kepala sekolah. Nggih, Pak Ali Sadikin. Nggih. Oh, iya. Pak Ali Sadikin, batu anu Pak Idrus lo, guru olahraganya. Nggih. Pian anak smp anggrek jua kah? Eh, masya Allah. Mungkin tahun lawan maya a.